Adyny zadyny aýdyp oturmaýyn gerek dälmi kä diýýän bärde. Ne dostluk ne eden peýdaň hiç zat görnenok eken. Tok eşidipdir meňä birinji gezek şonda gördüm öň eşidemokdym öňümden çykmady. Biologiçeskiý zibil başga söz tapamok sebäbi olar nägilek. Olar ne şu maşeýnik bolaýmasyn ne tiktokda da maşeýnstwo şu wagt.
Essalawmaleýkum bu gün ýaman gyzykly tema polu interview polu podcast. Orta we kiçi telekeçilik ýa-da telekeçilige başlaýan adamlar üçin, daýy lýuboý adam üçin şu tema gyzykly bolarmyka diýýän myhmançylykda Sähet Ataýew. Sähet iriti bilen özüňi tanyş edäý. Hemmä salam, men Sähet Ataýew, özüm dizaýner hem-de SMM işlerini edýän. SMM işlerini edýäň.
Hawa. Men Sähedi üç ýyl bäri tanaýan seni. Hawa. Arada bir mesele boýunça işleşeli diýdi, magazinleri bar, şo reklama işleşeli diýdi. Maňa bir gyzykly zat gürrüň berdiň. Aw. Şu günki temada maşennikler barada bolar. Indi maşenistwaň bir görnüşi bar. Ine şunuň ýaly sähet ýalak, men säheti üç ýyl bäri tanaýan, zähmet bilen pul gazanmaly diýen kellesinde pikir otyr. Şular ýalak oglanlary aldap pul gazanjak bolýan adamlar barada, şo suwçy barada gürrüň ber-de maňa gürrüň beren suwçy. Biziň şol işleýän SMM işleşýän ýerimiz bar magazin. Adyny-zadyny aýdyp oturmaýyn, gerek dälmikä diýen bärde. Şo taýda jaň gelýär bize. Onnoň klenç jaň edýär. Ally ýanymdaky dos oglan gürleşdi zat etdi. Özüni tanyşdyrdy zat etdi. Ýaňky adam biraz uzagrak gürleşdiler. Men birbada geň gördüm. Soň telefony goýdy begenip. Näme boldy diýip sorasam, Aý bir gowja daýawja klient geldi zat aýdyp berdi begenip. Krupny zakaz bolupdyr. Hawa krupny zakaz.
Hä o nähili diýsem, Bul ýaňky jaň eden adam diýýär, özüni şäherde tanalýan moýkalaryň biriniň başlygy diýip tanadýar. Men şo moýkaň başlygy diýýän, inim sizden diýýär, ol dükanam awto bezegler zatlar satylýar, maşyna degişli zat. Sizden diýýär, haryt aljak diýýär, ilki azyrak aljak diýýär, soň halasam günde-günaşa diýen ýaly söwdaňyzy edip durjak. Siziňem elbetde gözüňiz ýanýar, sebäbi pul gazanjak bolýaňyz, söwda edýäňiz. Hakyky, gerek klient bize-de. Näme dam.
tutmalygyny bilýär däl. Hawa, satyjyňam adyny soran bolýar, inim adyň näme, meň adym pylany zat, gowy, gowy tarapdan, ýöne gramotny gürleýär, hakyky ynandyryjy. Aý, bulam diýýär, maňa diýýär, bir harydyňyzdan maňa diýýär, ugrat diýýär, iki korobka diýýär, ugrat diýýär, men şony göreýin, halasam ertir ýene aljak. Bulam bolýar diýýär, zakazyny kabul edýär, ýöne diýýär, kabul edenden soň meň ýanymda diýýär, bölek pul ýok diýýär, zdaçymam ugrat diýýär. Oňam biziň hasaplaýşymyz boýunça alan harydy bir ýedi ýüz sekiz ýüz manat aralykda. Zdaçy ugratmalysam, bir müň sekiz ýüz manat zdaçy ugratmaly aýdyşy boýunça. Ýaňkam begenýärdi, zdaçysyny hem mydama taýynlady. Dostavşik çagyrdyk, ugratdyk muňa. Dostavşik ugradam welin, ýaňky müşderi jaň edýär, klient ýene jaň edýär, ugradym diýip. Bizem hawa diýdik. Indi gyssap başlady, men diýýär, howlukmaç diýýär, çaltrak ugradaýyň. Bolmasa dostavşigiň nomeryny beriň, özüm gürleşjek diýdi. Bizem berdik domer dastaşin. Birinji bir şu skeman bar me üçünji tele men köp ýer bilen işleşýän da SMM boýunça üçünji telekeçiden eşitýän käbirler näşeýip oňarmadylar köpüsinem şeýdip işlediler. Hawa bizem Şoň üçin gülkim tutýa.
Bizem soň bildik. Indi gyzykly ýeri meň ýanymdaky oglan öň eşidipdir şo gürrüňi tiktokda eşidipdir meňä birinji gezek şonda gördüm öň eşidemokdym öňümden çykmady. Ugratdyk dastaşik bir on bäş ýigirmikden jaň edýä. E şu wagt diýýär, şol müşderiňizi kim tanaýaňyzmy diýýär, bizem, aý ýok, täze müşderi, gowy adam zat diýýäs-de. Olam diýýär, şu maşennik bolaýmasyn diýýär, TikTokda-da maşenstwo şu wagt çon ýalak zat diýdi. Hä, näme boldy diýsek, maňa diýýär, Jennet bazara sowlup, bir ýerden açar alyp geç diýdi diýýär. Onnoň näme etdiň diýsek, uje açar aldym diýýär, ýam ugradym diýýär. Biziň habarymyz ýok entäk. Olam nähili edipdir ýaňky daş sagşy ikiçi gezek jaň edýäde gyssaýa bilýäňmi inim çaltrak gel meň howlukmaç Olam bolýa diýip barýarkada Jennet bazara sowulyp diýä şo taýda bir ýer çatrykdan öwrülip dursaň saňa biri açar gowşura şony alyp gaýdaý diýä diňe şony diýä ilki ýörite gurnalan sistemas Olam bolýa diýip açara sowulyp durýaram men bir adam gelýä ol adamyň nomerinem berenok muňa hiç zadmy oň özi gelýä ol adam maşyna gelýä açary berýäde diýä Ondan ýaňky adam açar berýän bilen jaňlaşýardy. Bardymy şo diýýär, Hawa diýýär, telefony ber diýýär. Ýagny biziň dassawşigimiz alýar. Inim diýýär, şo açar berdim hawa. Şo ýaňky gaýtargy pul bar sdaçy, bir müň sekiz ýüz, şonam diýýär, şul adama beräý diýýär. Olam näme üçin diýýär, şoňa ber diýýär, harytlary meň ýanyma getiriber. On bäşinji tapgyry salgyberdi. Şo tak geliber. Bulam bizden soraman bolýar diýýär-de, ýaňky puly berýär ol adama, şo bir müň sekiz ýüz manat. Berip muňa tarap ugraýa. Dastavçynyň sowulmagyndan sebäbi oňa-da bir teklip edýä, Sen niýe meň howlukmaç diýe toýa gitmeli? Açar alyp geçeniň üçin saňa dastawka pul ýigrimi manat dälde, men saňa ýüz manat bereýin diýä. Bulam bir şoňa allanýa-da, bolýa diýip sowulýa, açar berip pulam berýä-de, açar alyp puly berip ugraýa, bize jaň edýä, ugradym, şeýle-şeýle diýip. Bizem ondan kellämize şondan soň geldi ýanymdaky ýa garaşdy göni jaň etdi meni eýýäm eli öçük ýaňkada. Eli öçük bir açar bir müň sekiz ýüz manat satyp Hawa. Şu shemany ýaman köp edýäler indi men öz pikrimi aýdasym gelýädä aslynda maşenik diýen adam biologiçeski zibil başga söz tapamok sebäbi olar nägilek maşenik diýen adam üçin aňsat eklenç adam aldap pul gazanmana kelle sistemasy öwrenşen adam oň üçin zähmet edip pul gazanmak askarbleniýe oň üçin bir hili şahsy askarbleniýe ýaly görýä işle diýýäňä Men işlemelimi diýýär. To ýest ol Alla pul gazananyňa görýär. Onýa adamda nebisem, ynsabam, namysam bolanok. Olar öz ýakyn garyndaşlarynam Alla bilýär. Olaň kellesiniň işleýiş sistemasy düýbünden başga. Ondan şular ýalak telekeçi oglanlary görýän sen ýaly. Iki-üç sanyny eşitýän gynanýan. Sebäbi bular bulaň işinde zähmet bar. Her nokadynda özi SMM-ym özüň edýäň dogrymy? Haryt gelse-de özüň düşürýänsiň şular. Görýäňmi? Hemme ýerini. Ondan şunça zähmet barka ýaňky ýalak bir. Näme söz tapjagymy bilemok. Ibuprofen gelýä. Näme diýjegimi bilemok. Iş edip adamlar alýa. Telekeçilere näme maslahat berýäň şun ýalak? Zatlar bolmaýan. Meň maslahatym şo taýda indi bize ýalňyşyp özümizde bolansoň göz ýetirdikde. Uje köp kişem eşidendir, ýöne şolar ýalakda ynanmaň. Daslapky diýsem, ugratmaly bolýar, elbetde, klenç, ýöne şo gaýtargy izdajysyny beriň, ugradyň, şolar ýalak ýa bir ýer sowulmaly diýse, şony etmezlik meň maslagadym. Tä özümizde boldy. Onda şondan soň biz o zadam etdik. Şo ýaňky şoň diýen moýkasy bar. Şoňa özümiz habar berdik. Ýörite aýtdyk. Olar günäkär däl bärde, olaryň habaram ýok. Ýöne habaryňyz bolaýsyn siziň adyňyzdan şeýle hereket edilendir diýip duýdurdyk olara-da. Sebäbi köp adamyň adyndan şolar ýalyk edilipdir, soň eşitdik bizem. Men arada bir-iki sany oglan bilen gatnaşyp başladym. Ýanyma bir haýyş boýunça gelýär. Şun ýalak. Başda adamlary nablýudat edýäň-de. Hawa. Neme, daýy? Aýdymjyk zatdyň-la ýutubdan zatdyň. Ýutub muzyk açyp beräými? Jaň gelýär oglanlara. Gatnaşyp başladym bir zat haýyş etdiler. Menem görýän adam egerde zähmet edip pul gazanjak bolsa şoň az düşi kömek edesim gelýär. Menem özüm gowy adam duýasym gelýär on ýalak bolýar. Indi iň gyzykly ýeri ýaňkylar meňlik eme Mahabadyň kömegi bilen pul gazanyp başladylar. Belli bir harydyny öňütip okey azda kände men özüme tam neme diýjek bolamok. Pul gazanyp başladylar welin, bir gün besedka bar, dawaý oturaly boldy. Suwjak aça diýip otyrys, oglanlar näme çygçaga çygtlap oturýarlar arassa howada. I ýaňkylar maňa, olar bir zada düşünenok, ýüşe men özüme wesim gelenok, ýöne iki müň sekizinji ýyl elime knopkaçy telefon alamda iki, on iki ýaşymdakam men şo döwür altmyş iki, otuz üç bardy, Google-dan Wikipediýa girýärdim. Onuň Perwy kanalda-da Puş govorýat diýip şou bardy bilýärmi? Hawa, hawa bilýän. Mawroji kim? Finansiýa piramida näme? Piramidanyň görnüşleri, turizm bilen baglanyşykly finansiýa piramida, info cyganlar. Şo zatlary şo döwür Google-a girip okaýardym. O zat hakda-da meň düşünjäm şo döwürden bäri bar. Bular meni samsyk görýärlermi näme? Men şonça kömek edensoň şonda bildim, moşennik diýen adamyň öňüne ne dostluk, Ne eden peýdaň hiç zat görnenok eken maňa bir sistemli priloženiýa mi men o zatlary bilemogam çykdy diýýä plança pul salýaň diýýä plança summa hawa krupny summa aýtdy saňa diýýä bir aýdan plança puly gelýä diýýä menem diňläp otyryn ýara bilen bular sada diýýän hmm. i ýaňkylar agzyny dolduryp ynandyryp başlady bolsa şonda düşündim şonda kellämde şyw şok boldy bäh entegem sada diýýän a sadalyk bilen gowşaklyk Diňe ýaňky ýaly zat bilen bejerilýär. Şunda ynanjaň oglanlary diňe tä kelläň düzelýänçä seni aldarlaram, sokarlaram. Slabost i naivnost, naivnost lečitsa tolko predaçistvom i obmanom. Başga ýoly ýok. Şonda düşündim, maşennik adam hiç haçanam düzelmeýär. Meni şo finansiýa piramida sokjak bolýar. Ýaňjak gazandym diýýär. Sen o piramida sistema nähili işleýär? Birinji adam getirýär, ikinji adam, üçünji adam getirýär. Şolaryň hasabyna ahyr ýa giç ýaňky puzyr ýarylýar. Hawa. Onda hemme kişi başyndakylar, možbit, gazanyp ýetişýär. Ondan bilýän mekdep döwri biologiýa geçdik-ä. Hemmäniň ekosistemasy bar. Bir kiçiräk obadanmy, nämemi, bir adadanmy, hemme towşanlary aýyrýarlar hasyl iýýän. Hawa. Olam mör-möjekler has towşanlar 20 prosentini iýen bolsa, olar hemmesini iýýär. Soň zynjyr bulaşýar tebigatyň. Hawa, tebigatyň ekosistemasy bar. Mož şu maşennikler hem, infoçyganlar hem gerekdir diýýän. Sebäbi lohlar bar öz namly. Saňa diýip diýdigim däl. Saňa diýip diýdim däl. Men Bu dünýalak görnüşi başga, ýöne ýaňky öz puluny eritip, ep-esli pul eritip, hiç ýatan ýerinden pul gelýän, ynanýan adamlara diýen, buny ýaly ogluna işläp beren oglan müň sany zat ünsüni berýär, buny ýaly shemalara diýemok. Maşennikam görnüşken, loh-loham oýun edýänler loh-lohuda özüni menem aldajak boldular. I şon ýalak может lohlar, maşennikler şu ekosistemaň bir gezekli nemesidir diýip pikir edýän sebäbi şu podkasty men näme üçin çykardym oglanlar aldanmasyn ýaňky ýalak piramidalara şu gezekki toçna wariant diýe Özüm iň gyzyklyny bilýäňmi, aglaljak bolýarlar, aglanam-a, gaharlary gelýär. Men seni aglaljak bolýan diýýär. Sen aglan-a diýýär. Şolar ýalak. Näme, umuman, näme maslahat berýäň podpisçiklara? Sen özüňem bir döwür kontent edýärdiň, ony soňky döwür azaltdyň. Men azalt, ýadyňa düşýän bolsa, maşyn barada edipdim, menem Senem şo wagt diýipdiň bilýäňmi, menem şuny etjek. Indi täzelikde menem başlajak nesip bolsa. Nesip bolsa, nesip bolsa. Gowja planlarym bar.
Nesip bolsa başlanar. Şu wagt şo dizaýn işleri bilen biraz başagaýrak, interýer dizaýny edýäs. Umyt dizaýn toparynda. Ondan nesip bolsa kontentlere başlajak. Ýaňky diýen zadym şo maslahatym ynanmazlykla. Sebäbi ýanymdaky oglan aýdýar, men gördüm diýýär şo zady tiktokda. Görüpdirem, ondanam biri goýupdyr, okap çykypdyr hemme zat kommentariýa. Ýöne Bilemok, может adam ýa gözi gapylýar ýa-da öz başyňdan geçmese kän bir ynananyňok-da. Başyňdan geçip awudmasaň ýa-da özüň pikirleniş sistemaň şon ýaly bolmasa onýan adamlar tapawutlandyryp bu kyn bolýar. Hawa ýalan ýalak görünýär ýöne hakyky eken şol başyňdan geçýär şolar ýalak adama ynanmaly däl. Şoň ýaly zat şeý ugrat diýseler ýa bir ýerki sowulmaly diýseler Sebäbi ortada bir müň sekiz ýüz manat ýöne howa gitdi-dä. Indi mahabat.
Birje minut, birje minut saratma. Men bilýän siz mahabat göreňizde gaharyňyz gelip başlaýar. Ýöne şular ýaly gyzykly temalary düşürmek üçin indi operatorlar komanda gerek. Oň üçin hem sponsor gerek. Şu günki sponsor barada Momenta restoran. Içine girýäň şular ýalak dizaýnerskiý remont garşylaýar bizi. Görşüňiz ýalak patsançyň eline kraskaly bedre bärik dökülip gidipdir. Oň üçin kreatiwnyý aňňarda terasasy. Menýularyna täze nahar girizýärler, onam kiçiräk stawka ederin. Momenta restorana gelip görüň, täze tagamlar, gowy tagamlar, karoçi, men maslahat berýän. Her bir podkastda, interwýuda gelen myhmanlara sorag berýän, w çom sila brat diýýär, a w çom sila seň pikiriňçe güýç nämede? Hakykatda. Hakykatda?
Sebäbi hakykat aýlanyp dolanyp iru giç ýerini tapýada, öz ýerini tapýa, ýaşyryp bukup bolanok hakyky zat.